Hlanlio ah khua pakhat ah tarpa pakhat a rak um. Mah tarpa cu a si a fak tuk a ngeihmi pakhat cu rang a raangmi aa dawh taktakmi pakhat a ngei. Khuami pawl nih mah rang cu an duh tuk. Mirum pawl nih cawk awkah an hal lengmang nain a zuarh hna lo. Mah rang hi zuar ding a si lo. Keimah caah cun saram a si lo. ka hawikom pakhat le ka chungkhar pakhat a si a ti hna. Khuami pawl nih mihrut ah an ruah, hi rang hi na zuar ahcun na nunchung nuam tein na um ko lai tiah an ti. Tarpa nih cun panh tein a nih ko hna. Tangka nih thil tampi a cawk khawh nain lungthin daihnak cu a caw kho lo. Atu ka um ning hi kaa nuam tuk. A ti hna. Nikhat cu khuaruahhar thil pakhat a cang. Tarparang cu a tlau ti kha khuami pawl nih an theih. Khuami pawl nih cun, Na vanchia bak si, a caan um lioah khan rak zuar law cu, tiah an ti. Tarpa nih cun a chimhmi hna cu vanchiat zong a si kho men ko, tiah a ti hna. Khuami pawl nih an hna a tla lo, a ngaihchiatnak a langhter lo, an ti. Nithum a rauh hnuah ruah lo piin ram cu a rak kir ṭhan. Amah lawng si loin ramlak ram pathum he an rak ṭinṭi. Khuami pawl cu an lau tuk. Na van ṭha tuk hi ta. Pakhat tlau i pali na hmuhmi hi khuaruahhar bak a si an ti. Tarpa nih cun a ṭhami zong a si kho men ko, a ṭha lomi zong a si kho men ko. Zeidah a chuahpi lai ti hmuh awkah kan hngah a hau tiin a leh. Khuami pawl cu an lung a buai dih. Caan tlawmpal a rauh hnuah tarpa fapa cu a cuza a pa rian bawmh pah in ramlak rang hman awk tlak si ding in a cawnpiak hna. Nikhat cu Rammak rang aa cit lioah fak ngaiin a tla i a ke a kiak. A hliamhma cu a fak tuk. Khuami pawl nih cun an i thawh ṭhan i, Nan vanchia bak, hramthawk ah na rang a tlau nain a kir ṭhan. Atu na fapa aa khonghoi cang, tiin an ti. Tarpa nih cun a chel ahcun ṭhatnak lam ding cu fahnak in a khat tawn, a ti. Khuami pawl nih cun an lu an i lei i, Kan chimhmi hi a fiang lo, a hna a ngam peng rih ko, an ti. Caan tlawmpal a vun liam hnuah ruahlopi in ral a tho. An ram siangpahrang ralkap pawl an khua an rak phan. Mino pawl kha ralkap luh dingah nawlpek an si. A dammi a kutke tlamtlingmi paoh kha an kalpi hna. Tarpa fapa cu a ke kiah ruangah chiahtak a si. Khuami pawl cu biachim awk an ngei ti lo. Na chimmi kha a hmaan, na van a ṭha tuk, kan fapale cu atu harnak chung an phan dih cang tiin an rak ti tarpa nih cun kan nunnak cu vanṭhatnak le vanchiatnak tiin aa thleng lengmangmi a si ko ee. Zeizong vialte hi a ruang pakhat cio an ngei dih i a hramthawk in hmuh khawh an si lo. Zeizong vialte hi kan duh ning cio in thil a cang tawn lo. A chel ahcun thil pakhatkhat kan sung tawn i kan ngaih a chia tawn. A chel ahcun Nuamhnak cu harsatnak in a ra tawn ve. Mah tonbia chung tarpa nihhin a tonmi kha thinhunnak le ngaihchiatnak in a lehrulh lo. Caan tlawmpal hma in zumhnak le hnangamnak kha aa thim i a hnu bik ahcun zeipaohte hi suallam an ngei. Thil sining kha rang tuk in biachahnak ngeih hlah. Chiatserhnak bantuk a simi cu thluachuah ah an cang kho. Nihin ah an fahtertu thil nih thaizing an huhphenh khawh. Na zumhnak kha fek tein umter. Zeizong vialte hi a ruang an um dih.